Salam mähriban doganlar gowmy ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy men häzir şu günki wideomy özüni wepa çopan diýip atlandyrýan bir haramzada deýýusa bagyşlap aýdýan ol adam kim we näile adam ony men däl ony şol adamyň ýanýoldaşy, ömürlik ýassykdaşy gürrüň berdi. Gaýyn atasy hakyky zady aýan etdi. Diňläň, soňuna çenli görüň, onsoň Gerek bolsa jogabyny ýazyň. Wepa çopan saňa-da diýýän. Waprosyň bolsa ýene meň bilen habarlaş. Erkek bolsaň. Biderek o internediň içinde gürläp oturma däni. Erkek bolsaň jaňlaş, habarlaş. Şoň ýalak özüňi mužik hasap edýän bolsaň. Sen mužik däl sen. Sen ženşina, ženşina. Heleýiň köýnegini geýdirme saňa sen sen heleýiň erkek sendenem heleýiň malades a sen bolsa şu heleýiň basan aýak yzçyda ýok ekeniň heleýiňe salam sag bolsun ýenem bir gezek tüweleme bizdenem mert Tüweleme men minnetdar şo gellejäniň dažy atasyna-da enesine-de minnetdar. Şoň ýalak gyzy edepli terbiýeli edip ýetişdirenine. Şonda-da şo pahyr gözünde naçarsyrap Maşgalam diýýän. A sen bolsa haram gan don bara. Görüň dakansa, onsoň jogabyny aýdarsyňyz adamlar. Bolýa dämi? Görüň indi. Ýaman bolup ýagşylygy unudan öz yzzatyn gidir, itden har bolar. Epa nädip onýa zatlara diliň barýany on alty ýyl arzuw edip ýeten zadym diýýäň welin. On alty ýyl arzuw edip ýeten bolsaň, birinjiden-ä taşlap gitmeýäň sen çagaňy, maşgalaňy. Taşlap gitdiň, bolýar, gazanç, üýtgeşik eden gazanjyňam ýok, üýtgeden zadyňam ýok. Nähilek bolanda-da ýaşajak boldum, jyrjaşdym, çekjek boldum. Ýöne näme üçin beýdip masgara bolup ýörsüň? Näme üçin munýa zatlar etýäň? Çykyş etme, näme etjek şeýdip? Bizi masgara etýäň sen çagaň ýaşap ýör nädip nädip ýüzüňe diýip bilýäň nädip diýip bilýäň şoňa nädip diliň barýa öldi diýmäne nädip diliň barýa çagaňa ýaşap ýören çagaňa nädip diýip bilýäň Hudaýa şükür jany sag oýnap ýör gezip ýör näme üçin beý diýýäň bolýamy şol etýän zatlaň hi şol musulmançylykda boljak zatmy ýaşap ýören adama öldi diýmek bolýan zatmy dogry hiç hileki görýän dälsiň çagaňy Ýöne indiden beýlägem hiç hili çagaň badyr öýtme, ýaşaýa Hudaýa şükür ýöne çagaň badyr öýtme. Çaga ýok indi seň üçin saňa çaga görkezmeýänem. Allajan janym sag bolup dursa özüm eklärin, saklaryn. Şu wagta çenlem Hudaýa şükür ejem kakam gapdalymda durdy goltugymdan galdyrdy. Ýöne indiden beýlägem saňa mätäçligimiz ýok. Öňem ýöne ýaşajak oldum. Çagamyň kakasy bolanyň üçin ýaşajak oldum. Indi ýöne sen maňa gerek däl. Aň meni, men Döwlet aga, gaýynataň. Şu aýat işden soň bir gaharyň gelip saňa bir kagyz diýeýin diýdim, bu haramzadalyklaň näme how? Näme haramzadalyk edip ýörsüň? Gyzyňyň maňlaýyny ýatyrmaz ýok bolup başda men siziň nikaňyza-da garşydym. Başda, sypatyňy görende. Bolup ýörşüňiz. Ekläbilmän syňsyrakladyp ýöreňde. Azady berip gyzyma. Ýene-de şoň bagtyny ýatyrmajak bol, saňa hiç zat diýmedim. Çagaňam-a bolnisada ýatyrka taşlap gitdiň ony. Bir topar beýläk-ä. Hany seniň kakalyk, hany seniň atalyk ornuň? Indiki edip beren pohyjylyklaryň näme? Saňa mellekler berildi, ýurt ýeriň galdyryldy. Ana, magazin söküp al kerpiji, hemme jaýy, materialy bilen seniňki diýdim. Gel al, Taşlap gidip indem bir topar haramzadalaryň yzyna düşüp haramzadalyk edip Düýnem bu näme gep çykarýaň? Islamjan eýle Islamjan beýle diýip, net düz bilýäň-eý. Bigaýrat. Ol ýalak namysyň aryň babasyz bigaýratlyk etmen asyl ölmeli ekeň oňe bune düşeniňden bigaýrat häzir men sadikden baryp özüm sadikden alyp gaýdýan näme ýalan sözleýäň ol ýalak nätseň wyrdanyň çatýara diliň barýany ol ýalak sözlemäne. Seň nam sagyň barmy wapşe? Eneň-ataňam-a senden bizar bolup kowup goýberipdi, men öýünde ýaşatdym wagtlaýyn. Çagam ykbaly, çagamyň bir durmuşy düzelsin-de, bir şuňur oňat ýaşasyn diýip. Sen bigaýrat. Onam ekber saklap çaganam başarmadyň aýal amanyýet ýurka taşlaky indi gül ýalak oýnap ýör. Çagamyň çagasy bolsada meň çagam bolýar. Haramzadalaň bigaýratlyk aňry başyny edip ýenede näýjek sen o sözler agzyňa lüwlýäňow. Diri çaga Sen diri çagaňa ölli diýip nädip ony ýaňaky bigaýratlyk edibilýäň? Haramzada diýenler saňa görkezeýinmi çagaňy häzir sadikden baryp? Alyp görkezeýinmi? Näme ýalan sözleýäň? Adamyň eti haram lebzi halal diýilýär. Lebziň halal bolmaly-a how. Bigaýat diýerler saňa binamys. Seni intäk ýer almak bolşuňa seret. Eý, Wepa çopan. Gördüň dämi? Sen pälwana at dakan bolýaň. Men saňa aýdaýyn, sen ilki bilen özüň oňar. Sen diri ýatan çagany, diri ýören Bökjekler pelen çagany öldi diýip çykaryp. Ana gaýynataň aýtdy saňa ýüzlenip ar namysyň bar bolsa toba gel. A bolnisada ýatyrka sen taşlap gidip ony ite bir süňk bergidar bolup Ana, aýdyp otyr-a hemme zady. Diri şaýat, diri sudnama. A Pälwanyň tohum diji şeýle gürledymi? Gürlänok-a ol. Diýmek, Pälwan diýlen oglanyň göti arassa. A seň götüň hapa. Tuwalet kagyza süpürýänem dälsiň götüňi. Sen waprosyň bolsa gidişjek bolsaň gel meň bilen gidiş. Gön täzeden dünýä inen ýalak edip men saňa öwredeýin. Gaýratly bolsaň götüňde gaýratyň barmy? Mähriban adamlar. Özüňiz oturyňda pikir ediň. Araňyzda öýlenen bardyr, durmuşa çykan bardyr, uly bardyr, kiçi bardyr. Ýöne Hiý bir pikirlenip görüňdä şu kelläňizde bir diri ýören adama öldi diýip internede çykaryp meň çagamy öldürdiler ýene näme etdiler diýip o o bir ýürejiginiň bölegi-a ol-ow. Hiý öldi diýip bolýam şoňa-ow. Onuň nädip ynanmaly? We hatda ol Wepa çopanyň öz dogran ejesi, kakasy ony öýünden kowup goýberipdir-ä. Ana aýdyp otyr-a, Men öýümde wagtlaýynça ýaşapdym diýip, gaýynatasy gürläp otyr. Muňa näme diýjeksiňiz onda? Ýene bir zat diýse gürlemeli, gürlemeli, gürlemeli diýýär. Gürlejekmi? Ýakaňy açyp gürle hezeletde. Watanyňa wepaly bol. O biderek ýalan zatlary aýdyp, ýalan zatlary gürläp. Pul üçin sen Ejeňem, heleýiňem, çagaňam satjak adamlaryň biri öýdýän. Meni geçirsin-de, bagyşlasyn-da, şolaň maşgalasy. Ýöne men diýmeli bolýan-da şuny. Soragyňyzam bolsa beräýiň. Şol oglandan soraň ilki. Görüň. Erkek bolsa-da gelsin, maňa ýüzlensin şo Wepa çopanyň. Bolupdyr onda. Hoş sag boluň, saglykda görşeliň.